Jade Jones. Frances Hogan. Mae Russell Jones. Eileen Beasley.
Betty Campbell.
Laura Ashley.
Angharad Thomas. Tori James. Gwendolyn.
A Margaret Davies. Genod gwych. A merched medrus.
Yng nghanol bwrlwm Docie Tribute, Caerdydd. Docie prysuraf y byd a chymuned liwgar o bobl o dros 50 o wledydd. Ganwyd Betty Campbell, athrawes ysbrydoledig. Wyddoch chi bod enw anghyffredin ar ardal Docie Caerdydd, sef Tiger Bay? Oherwydd y cerrynt cryf sy'n llifo yno o Afon Hafren. Mae'r gantores enwog Shirley Bassey hefyd yn dod o Tiger Bay. Ond roedd bywyd yn Tiger Bay yn anodd i Betty a'i mam ar ôl i'w thad gael ei ladd yn yr Ail Ryfel Byd. Gweithiodd mam Betty yn galed i roi bob cyfle i'w merch. Breuddwyd syml oedd gan Betty. Roedd hi am fod yn athrawes.
Ond ymateb creulon gafodd hi gan ei phrif athrawes i'r syniad. Pwy fyddai'n rhoi'r cyfle i ferch fach groenddi fel Beti i wneud gwaith mor bwysig â dysgu? Gwelodd hysbyseb yn y papur newydd fod Coleg Hyfforddi Athrawon Caerdydd yn derbyn nifer fach o ferched ar y cwrs dysgu am y tro cyntaf. Wrth gwrs, derbyniwyd hi'r coleg ac aeth i Lanrhymni cyn mynd nôl i ddysgu yn ardal Dociau Caerdydd. Ond doedd popeth ddim yn fêl i gyd. O na.
Roedd ardal y dogiau'n dlawd iawn, a nifer o'r rhieni erioed wedi gweld athrawes groenddu o'r blaen. Ond, yn y 1970au, creodd Beti hanes wrth iddi gael ei phenodi yn Brifathrawes! Prifathrawes groenddu gyntaf Cymru! Roeddwn ni am adael i'r plant wybod bod pobl ddu yn gallu gwneud pethau mawr, meddai Beti. Ar ddiwedd gyrfa hir, roedd Beti wedi gwneud mwy na dysgu. Oedd.
Roedd hi wedi ysbrydoli plant ardal Dociau Caerdydd i fod yn falch o'u milltir sgwâr. A rŵan, mae cynllun ar droed i osod cerflun o Beti ym Mae Caerdydd! Amgylchiad gwych! Wyddoch chi, ben arall y wlad yn y gogledd, mae Canolfan Hamdden y Fflint bellach wedi enwi'n Bafiliwn Jade Jones. Jade Jones, hogan aer Sir Fflint! Ac mae blwch post yn y Fflint wedi beintio'n aer i nodi buddugoliaeth Jade. Dechreuodd y cyfan pan welodd taid Jade Jones boster ar wal y Ganolfan Hamdden.
Clwb Taekwondo, dewch i roi cynnig arni. Taekwondo? Taekwondo yw steil o ymladd o Corea sy'n defnyddio cicio i'r pen o'r corff fel ffordd o sgorio pwyntiau. Yn wyth oed, i ffwrdd â Jade yw dosbarth Taekwondo cyntaf yng Nghanolfan Hamdden y Fflint. Daeth allan yn wên o glust i glust! Gadawodd Jade yr ysgol uwchradd yn un ar bymtheg oed i ganolbwyntio ar y taekwondo. A byddai ei thaid yn ei gyrru hi nôl a blaen i Fanceinion bedair gwaith yr wythnos! Ac i Gaerdydd ar benwythnosau er mwyn iddi gael yr hyfforddiant gan yr hyfforddwyr gorau.
39,104 o filltiroedd y flwyddyn roedd taid Jade yn gyrru i sesiynau hyfforddi. Daeth pobl y Fflint at ei gilydd i godi 1,600 o bunnoedd i'w hanfon hi i Bencampwriaeth y Byd. Cyrhaeddodd y rownd derfynol, gan ddod yn ail i Hou Yu Zhou o China.
Roedd Jade yn ddigalon, ond yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 daeth cyfle Jade i serennu. Cyrhaeddodd y rownd derfynol a phwy oedd yn sefyll rhyngddi hi a'r fedal aur? Ho Yuzhou! Chwech i bedr oedd y sgôr derfynol a Jade yn fuddugol!
Profiad gorau fy mywyd i, meddai Jade ar ennill ei medal aur gyntaf. Y bedair blynedd yn ddiweddarach, cipiodd y fedal aur unwaith eto yng Ngemau Olympaidd Rio ym Mrasil. Ond tydi'r freuddwyd ddim ar ben, gan fod Jade bellach yn hyfforddi i geisio ennill ei thrydedd medal aur yn y Gemau Olympaidd nesaf yn Tokyo, Japan. Am eneth wych, sydd wedi dyfalbarhau a gwrthod rhoi fyny. Geneth arall oedd yn gwrthod rhoi i fyny oedd Mair Russell Jones, y craciwr codau o fri. Yn wreiddiol o Bontycymer, astudio cerddoriaeth ac Almaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd oedd Mair ar ddechrau'r Ail Rhyfel Byd. Yn annisgwyl, cafodd dap ar ei hysgwydd wrth gerdded i lawr y stryd. Clywed eich bod chi'n medru siarad Almaeneg yn dda ac yn datrys posau. meddai'r dieithryn.
Gosododd y dyn dieithr sialens iddi.
Gorffennwch y croesair yma mewn deuddeg munud neu lai, a bydd galw arnoch chi i ddod i weithio efo ni yn Llundain ar brosiect cyfrinachol.
Wrth gwrs, fe orffennodd Mair y croesair, ac i ffwrdd â hi i weithio mewn lle o'r enw Parc Bletchley, oedd yn fwrlwm o fathemategwyr a dyfeisiwyr. yn cyflawni gwaith cyfrinachol iawn yn ystod y rhyfel. Yn wir, oedd y gwaith mor gyfrinachol taw enw Bletchley yn ystod y rhyfel oedd Gorsaf X a doedd neb i fod i wybod am ei bodolaeth.
Bwriad Prosiect Gorsaf X oedd darllen, dehongli a datrys negeseuon cudd roedd y gelyn, yr Almaenwyr, yn anfon at ei gilydd drwy beiriant o'r enw Enigma. Roedd Mair mor dda am gadw'r gyfrinach, fel na ddywedodd wrth neb am ei gwaith am dros hanner can mlynedd! Dim ei ffrindiau, na'i gŵr, na gweddill ei theulu. A wyddoch chi be? Y gred yw bod gwaith gorsaf X, a Mair, wedi cwtogi'r rhyfel ddwy i bedair blynedd, ac wedi arbed hyd at 21 miliwn o fywyde! A heddiw, mae Parc Bletchley yn amgueddfa, a chewch fynd yno i weld cwt chwech, y cwt roedd Mair yn gweithio ynddo i newid cwrs y rhyfel. Am ferch fedrus.
Ond, wyt ti wedi clywed am Eileen Beasley? O Langennech? Ie!
Roedd hi'n barod i sefyll dros yr iaith! Weithiau mae pethau sy'n ymddangos yn fach yn medru troi yn bethau mawr. Dechreuodd stori Eileen a'i gŵr Trevor pan laniodd amlen fach ar fat y drws. Ynddi, roedd llythyr gan Gyngor Llanelli yn gofyn iddyn nhw dalu treth cyngor. Llythyr Saesneg! Yr eiliad honno, daeth y Beasleys i benderfyniad, fydden nhw ddim yn talu'r dreth hyd nes cael llythyr yn Gymraeg. Am wyth mlynedd, gwrthododd y Beasleys bob ymgais i dalu'r bil. Hyd yn oed pan ddaeth y Beili i'r tŷ a chymryd y piano a gweddill dodrefn y tŷ. Safodd y Beasleys gyda'i gilydd a gwrthod talu. Aeth Eileen a Trevor i'r llys 16 o weithiau. Gan fynnu cael yr achos yn Gymraeg. Ac yn 1958, enillodd Eileen etholiad i fod yn un o'r merched cyntaf yng Nghymru i fod yn gynghorydd! Wedyn, ym 1960, ar ôl brwydr hir a chaled, cyrhaeddodd llythyr gan Gyngor Sir Llanelli yn gofyn iddyn nhw dalu treth y cyngor yn ddwyieithog. Y diwrnod hwnnw, talodd y Beasleys y bil.
Oherwydd safiad a phrotest gwraig ti o Langennech, mae statws swyddogol i'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Wyddoch chi, mae rhwng chwech a saith mil o ieithoedd yn y byd. Ac mae'r Gymraeg wedi bodoli ers bron 1,500 o flynyddoedd. Weithiau, mae pethau sy'n ymddangos yn fach yn medru troi yn bethau mawr. Mae yna lawer o bethau bach y gallwn ni eu gwneud i fod yn enethod gwych ac yn ferched medrus. Be?
Ti a fi? Pob un ohonon ni. Ymuno â'r cyngor ysgol. Noddi merch.
Darllen.
Cadw dyddiadur. Ymuno â chlwb chwaraeon lleol. Mae gan bawb y gallu i fod yn wych. Ac yn fedrus, fel y merched yn y llyfr hwn. Hym i Dilwyn. Betsi Cadwaladr. Kate Boss Griffiths. Hayley Gomez. Jay Jones. Frances Hogan. Mae Russell Jones. Eileen Beasley. Betty Campbell.
Laura Ashley.
Angharad Tomos. Tori James. Gwendolyn.
A Margaret Davies.